Atgoffa ni o beth ddigwyddodd dros Dolig yn y stori di. Wel... Yn fras. Wel yn fras iawn nath yy Nesta... Be' ddigwyddodd efyd? Yym ia. Yym nath yy Hywel ddod a ffei- yy darganfod... Darganfod. ...na dim ei ferch o oedd Lleucu er bod o 'di bod yn magu hi a... Anffodus.
Ag wedyn o' 'na lot o dorri calon a wedyn erbyn hyn wrth gwrs ma' Lleucu'n ôl efo'i mam yn y gogledd. O! A'i brawd Twm. Waw. I'm nine Waw. Dyna ni. Wyt ti 'di cael cyfle i neud lot fel actores o ran y cymeriad Nesta? Do. Beth oedd y sialens mwya i ti? Wel dwi me'wl na yym actio rywun efo iselder... Ie. ...yy ar ôl geni plentyn achos odd ma' raid fod yn eitha cynnil a hefyd gwbod y ffeithie ag yn y blaen neu siŵr bo' fi'n bortreadu fo'n iawn 'de? Ie. Ydyn ni'n mynd i weld Nesta yn ôl ar y sgrin yn fuan te? Wel, pwy a ŵyr?
Fedra i ddim deud. Mm, fi'n gobeithio newn ni. Wel, falle.
Fi'n gobeithio newn ni.
Ond um, at Nesta wrth gwrs, fe nes ti ennill gwobr arbennig yn dyfe yn mynd drwy fan gwobre Mental Health Mind. Ie. Yeah. Um, ti eisiau esbonio ni beth ddigwyddodd yn fyna? Wel, o, oh, dyna fi, efo Jimmy McGovern. Um, Wel, i ddechrau fo, o'n i'n disgwyl fyswn i'n ennill, a wedyn o'n i'n hyd yn oed wedi cael Cawod oedd un yn jeans. Yym...
Be oedd y wobr yn union? Y wobr oedd storyline yym yn ymwneud hefo salwch meddwl. Ie. Yym yy oedd y wobr am hynny 'lly. A wedyn oedden ni'n erbyn Doctors, Eastenders a Hollyoaks a mi ddothon ni'n fuddugol. Yay! Tipyn o lwyddiant 'te? Helo Pobol y Cwm! Ma' wnna'n wych ynde?
Oedd, oedd o'n oedd hi'n oedd hi'n noson o'n i'n gor'o' pinsio'n hun yn y gleisia, byw yn dod yn ôl, ond yym... A ges di gwrdd â Jimmy McGovern? Do! Tipyn o arwr i ti yn ôl y sôn. O diolch! Ma'n lyfli! Shwd brofiad odd e?
Yym anhygoel a o'n i o'n i ddim yn coelio bo' fi yn y sefyllfa o- o'dd o o'dd o'n od iawn. Hmm. Yym o'dd o o'dd o fatha bo' mewn bybl. Ond yy na o'dd o'n hyfryd cyfarfod a nesh i gyfarfod â

Wel, ie, yym, fuon ni ym Mharis, fuon ni yn Rio de Janeiro. Waw! Felly gyfle iddo fo ofyn i fi brodi fo fanna. O na, mi ofynnodd o i fi yn Sblot. Waw! Yn y gegin.
Lle gei di well?
A nes i wrth gwrs dweud ie, fy nghariad. Wrth gwrs, wrth gwrs, wrth gwrs.
O, ac yn gyflym i orffen, nawr, ni'n gwybod bod pobl wedi bod yn newid eu lluniau proffil ar Facebook i lunio pobl enwog, a ni fan hyn yn un o'r pump, Yn meddwl bo ti'n edrych fel Catherine Zeta Jones! O!
O! Be 'di'r gwallt 'ma? Ych! Dim yn neis!
Felly, be ti'n meddwl o hyn? Wel, ma' hyn yn glên iawn, iawn, iawn. Yym, ond dwi wedi arwyddo yym llofnod fel Catherine Zeta Jones. Naddo!
O'n i yy ar 'y ngwylia yn Groeg flynyddoedd yn ôl ag o'dd y cradur bach yn coelio a nesh i neud yr acen efyd a o'dd o'n... Mae mae o'n meddwl bo' genno fo rwbeth gwerth pres. 'Di o'm werth Ceiniog. O!
Wel, o leia odd rywun yn meddwl bod ti fel Catrin Zeta Jones on'd yfe? Yn hollol, yn hollol. Wel, diolch yn fawr iawn am y sgwrs a newn ni weld ti nes mlan yn y cwis cyfle. Grêt. Catrin Mara. Yay!